Kei te tuakana e mihi ana ki a koe otirā. Kōrua ko Hīria, tēnā rā kōrua, tēnā rā tātou kua pai nei i tēnei ahiahi. Me mihi anō hoki ki ngā tuākana, ki ngā reo irirangi Māori e mahi nui nei ki te whakarauora i tō tātou reo. Tēnā koe Peter Lucas e whakatakoto haere nei i ngā kōrero o te wā. Ka mihi rā ki a koe otirā ki a tātou. ā, kua tae mai nei ahau me te mōhio e pau haere nei te wā, nō reira, ka poto nei pea aku kōrero, kia menemene ai a Joe. Ā, hoi anō, ā, tēnā rā tātou i tēnei marama o Mahuru Māori, ā, i tēnei wiki i mua tata, ā, i mua tata tonu mai i te wiki o te reo Māori, ā, me te wiki e whakamaharatia ai te petihana reo Māori. te kawenga o te Pitihana Reo Māori ki te aroaro o te Whare Pāremata. E tika ana, me mihi ērā āhuatanga i roto i tō tātou hītori, ā, i taku mōhio me taku whakapono, ā, me, mei kore ake ko rātou, ko te Pitihana Reo Māori me te hunga nā rātou te pitihana i kawe ki te aroaro o te Whare Pāremata, kua kore rā whakaata Māori, ā, me te huhua o ngā kaupapa reo Māori i ēnei rā. Nō reira, me mihi ka tika. Kua rongo ake nei ahau i ētahi kōrero i tēnei o tā tātou hui, me te nui o ngā kōrero mō te hītori, ngā ara kua whāia nei e tātou, eke ai rā tātou me ō tātou wawata ki te taumata. Tāku, he titiro kē ki anamata, ki āpōpō, nē? Ehara tērā i te whakaiti i te hunga nā rātou te ara i para hei whāinga mā mātou e haere ake nei, engari ko te titiro kē he aha kei tua, he aha kei mua i a tātou, kei mua i a tātou he aha anō hoki kei āpōpō. Nā, hei tēnei ahiahi tonu ka pānuitia e te Minita, Minita Māori e Willie Jackson, ngā hua o tana arotake i te rāngai pāpāho Māori kua āhua whā tau nei e whakahaeretia ana e te kāwanatanga. Ko ana whakatau ka puta i te ahiahi nei, ka pā tonu mai ki a Whakaata Māori, ki ngā reo irirangi Māori, ka mutu ki ngā kaupapa whakapāho Māori katoa. Ko tētahi o ngā take nui, kua roa e kōrerotia ana, ehara i te mea he take hou tēnei, engari kua roa e kōrerotia ana, ko te wāhi ki te pūtea. Me kōrero pūtea tonu ahau i te mea nō te Mei o tēnei tau, ka puta te kōrero i te kāwanatanga, ko tōna kotahi kāore, ko tōna haurua piriona tāra, kua whakaritea mai, kua whakatahangia ia hei whakatū i tētahi whare Pākehā hou hei ēnei marama e haere ake nei. Ko ngā kongakonga i taka iho ki ngā kaupapa reo Māori, ki ngā kaupapa whakapāho Māori, ko tōna 40 miriona tāra. Nā, ehara tēnei te kōrero whakahē i te Minita, kāore, he nui taku mihi te, ki te Minita mōna uh, e kaha nei ki te, uh, poa, ki te whakapoapoa i ana hoa kia tahuri mai ai rātou ki te ao pāpāho Māori. Engari, he whakatakoto noiho tēnei i tētahi take kua roa e kōrerotia ana e tātou, engari te hanga nei e arohia ana i tēnei wā e tō tātou minita. Nō reira, me mihi au uh, ki a Willie me āna mahi i roto i ngā tau e rua kua taha atu, ki te hāpai, ki te whakatika anō hoki i ētahi o ngā take kua roa e pēpēhi nei i ngā mahi whakapāho reo Māori. Tētahi atu take nui, kei te kōrerotia i roto i tō mātou whare i te rangi tonu nei, tōna 30 pea ngā māngai nō te ao pāpāho Māori i tae mai i te ata nei, ki te wānanga i tētehi atu kaupapa nui i tua atu i te pūtea. Nā, ko te kaupapa, ko ngā ringaringa me ngā waewae e rere ai, e tū ai, te rāngai pāpāho Māori nei, otirā te hunga kei a rātou te reo, te hunga kei a rātou ngā pūkenga me ngā pūmanawa, me te ngākau nui ki te mahi i roto i tēnei momo mahi, arā, ngā mahi whakapāho. I te mea i tua atu i te take pūtea, ko te take nui ka whai mai i tērā, ko ngā ringaringa me ngā waewae e tū ai ā mātou mahi, e puta ai i a mātou ā mātou mahi. I te kaha o te pīrangitia o ēnei momo pūkenga me ēnei momo pūmanawa e ētahi atu, pēnei i ngā tari kāwanatanga, i ngā kura me te huhua noa atu, me te mōhio he hōhonu ake ō rātou pūkoro i ō mātou, nā reira e tahuri nei ā mātou kaimahi, ā mātou tāngata ki te kimi i ētahi atu ara, ara reo Māori, i waho atu i te ao pāpāho Māori. Koirā tētahi take nui kei te wānangahia e mātou i tēnei rā. Nō reira, i tū ai tētahi wānanga i tēnei rā tonu, ki te wānanga, ki te kōrero, he aha pea ētahi ara, ētahi kaupapa, ētahi rongoā uh, hei whai mā mātou i tēnei ao pāpāho Māori nei, e tika ake ai tērā āhuatanga. E nui ake ai te hunga e kuhu mai nei ki roto i ēnei mahi, kei a rātou te reo, kei a rātou hoki te ngākau nui ki, ki ngā mahi whakarauora reo. He, he, he kaupapa nui anō tērā kei te wānangahia e mātou. Ahakoa ēnei take, i te mea ehara i te mea ka tika i a mātou ēnei take i roto i te wā poto. Ka noho tonu mai ēnei take hei take nui, hei wānanga, hei kōrero mā mātou, ā, i tēnei rā me āpōpō anō hoki haere ake nei. Ahakoa ēnei take, kei te kitea te pūmanawa me te pitomata e pūāwai mai nei i roto i ngā mahi whakapāho nei. Kei te kitea i roto i ngā tauira e wehe mai nei i ngā kura kaupapa i ngā wharekura, ka tau mai ki konei, ki tēnei whare, kei te kitea i roto i a rātou te reo, kei te rangona, me te kaha ki ēnei mahi a tātou. Me taku mihi i tērā āhuatanga, taku mihi nui. Me pērā, I te mea koirā te wawata, koirā te moemoeā i wawatahia mai ai e ō tātou pakeke, e ō tātou kaumātua, e ngā kuia, e ngā koroua i ō rātou nā wā. E hari te mea he, āe he wero i ētahi wā, arā ko te kimi kaimahi, ko te kimi ringaringa me ngā waewae, engari he wero pai i te mea kāri pēnei i ō rātou nā wā. I te wā o te 72 i kawea ai te Pitihana Reo Māori ki te aroaro o te Whare Pāremata, nō reira, me mihi tātou i tērā āhuatanga ki ōku whakaaro. I tua atu i tērā, ko te mahi nui mā Whakaata Māori i te wā nei, ko te whakawhānui i ngā ara e whāia ana e mātou, e puta ai ngā kaupapa ki te huhua, ngā kaupapa reo Māori, ngā kaupapa Māori anō hoki. Ahakoa te iti o te pūtea ki te waihanga kaupapa, kei te ngana tonu mātou, kei te mahi nui tonu mātou ki te pērā, ki te waihanga hōtaka, e pai ana, e pārekareka ana ki ngā taringa, ki ngā ngākau, ki ngā whatu o te huhua, o te iwi Māori, o iwi kē anō hoki.